yo nɔvi lɔlɔwo mi do gbe na ame sia ame va gbe nkeƒe ava la dzi ŋkɔ nye nye ɖem ne nya me ne va mɔ dzi dzagba na subscribe ne subscribe vala ke mana ma video kple ame nɔvi ele veve ɖe aha eh akpedada ne yina ame yiwo le video ma kple ame yiwo le comment ŋlɔ le video te eh egbe nu sue ɖe ko ma ƒo nu tso aha enu wɔme eve Gbãtɔ, eyae yi ɖe míaƒe dedienɔnɔ. Ahan ne megbe be míaƒe dedienɔnɔ, dedienɔnɔ tso míaƒe nuɖuɖu ƒe akpa dzi. Eya me maƒo nu tso. Ee, nu yi meva kpɔ le aƒe hafi meva zɔ mɔ ya nye be míle agbledede. Míle technology zã le míaƒe agbledede me. Ahan. Nye fertilizer yiwo míle zazã eh, pesticides yiwo mi le zazã na egbewo wuwu kple eh, agbledede ƒe ŋgɔgbeɖeɖe hã na be nukɔ ne tse ku eye aƒe akpa dzi tse ma ƒo nu hã. Gbã ɖedie nɔnɔ ƒe akpa dzi yie nye be etsi yiwo mi le nunu. Mi ame ɖewo tɔme tsi ya mi nu kakakaka aƒe mi va dzo le aƒe, mi va le pipe ƒe tsi nu. Míva nu pipe ƒe tsi kakaka hafi mígava do teƒe ɖe ga le etsi bubuwo nu fifia. Etsinunu, etsie ya nye agbea. Nuɖuɖu ma nɔ anyi, etsi nɔ anyi la, wòate ŋu anɔ agbe didi. Aha, ta nu ka me le gbɔgblɔ le akpa ma dzi? Ne wònye be èle agble ɖe, Ya nèle kɛmikawɔ zã, eyiwo mikɔ le gbewo wu, eyiwo mikɔ le nukuwo dzra do be nukuwo no lolo, nukuwo no de ami. Ne èkɔ nukuwo kɔ yi ɖe asi la, ne nàte ŋu akpɔ viɖe le ga yi nègble ƒleamatsiwo ƒle masiniwo kple zazã me, eya eme be magblɔ viɖe be esusɔ viɖe le akpa ma. vevietɔ le ŋe me. Míaƒe dedienɔnɔ eya ƒe akpa dzi me le nu ƒo tso kemikali yiwo míle zazã, amatsi yiwo míle zazã ɖe. Ne tsi dza ɖe, eklɔa wo kɔ yie ɖe míaƒe tɔwo me. Ne tsi dza, eklɔ nu mawo ƒete kɔ yi ɖe míaƒe tɔwo me yi wɔe be enye mekpɔe be susɔ viɖe. Ee, efiawɔe, dumkplɔlawɔe, nokpɔe be aleke woawɔ aƒe agbea vivi na mi. Ame sia ame te ŋu tso abe le mía gbɔ, ame sia ame te ŋu tso ayi de asime ava yi de amatsi ɖe aƒle, ava nɔ zazã. Amatsi mawo ne tsi dza ɖe fi ne woyia, Ele me be tɔsisi etɔ sisi etɔ yi mi le yɔ be tɔsisi fia be etɔ le tsatsa ega le dodo le to le tsatsa le yi le gbɔgbɔ vɔ ne mi kɔ nyateƒe kɔ da ɖe ɖe amatsi yo mi le zaza ɖe ele nu gble le miawo aha miaƒe agric officers wɔ ɖe eh, miate ŋu aƒo nu kple agbledelawo miate ŋu aƒo nu kple ne woakpɔ be leke woawɔ na agbie ɖe Mava nye be ao, míle agbelia de, míle ŋgɔgbe de, vɔ wòava nye be míanɔ dɔléle ƒe ku faa na mía nɔewo. Agblededea, ame aɖewo nya be ne ezã kemikal kakaka le anyigba dzi, ewua anyigba ŋutɔŋutɔŋutɔ. Haɖe be kemikal mawo wowu alẽviwoe le anyigba dzi. Yi wɔe be natsrɔ̃ awoe, yi mikɔ le agble ɖe ɖe me le o. Ne nye ma ka ha tso mia fo ɖe kɔ video ɖe wɔ kɔ ɖo ɖam tso South Africa ahan video ma wɔ kɔ ɖo ɖa ɖe eh ma gblɔ be pictures wɔ eko wɔ kɔ wɔ kɔ ɖo ɖam video ya me didi o. Nu yi wɔ fia ko enye be yevo le eh forest reserve wo wɔ na wo ɖokui. Ekpɔe ɖa ɖe, wole forest reserve wɔ na wo ɖokui. Yi nye me kpɔe be ne miawo tse mia te ŋu awɔe. Agbledelawo mi nye, eh, crop, mix cropping ya mi nɔ wɔwɔ. In otherwise la, ma gblɔ be peasant farmers wɔ mi nye. Aleke mia tɔgbiwo wɔ kakakaka agbiɛ va do tuƒe ya? Fifia wova tsɔ atiwo ƒete le mia de yi ɖu wɔ me. Atiwo megali o. Ati gãgã yi wo susɔ ɖe. Mi na nu nɔ fima ne miawo tse mi mi kpɔ be leke mia wɔ edzo tɔ gbe. Edzo tɔ gbe ƒe agbe mawo. Mia tasi woƒe ƒete wɔwɔ kple susu be mia ƒe avewo ɖe no tsi kple susu be anyigba ɖe ada mi na dzidzime viwɔe. Kɛmika yiwo mi le zaza gbã be ele míaƒe tsinoƒewo gblẽ la, ele anyigba tse wu. Eya ya me nya be agbledelawo mate ŋu ada asi le eŋu o, kɛmika ya ye lé mi vɔ. Vɔ, ale míawɔe ne nyuietɔ ava eme ɖe eya me le nuƒo tsom. Nyuietɔ ava eme eya me le nuƒo tsom. Fifi lae la aƒe womase egɔme o. Womase egɔme, nya yi gblɔm mele fifi la ɖe, womase egɔme o. Atsɔe be eh, ne agbledɔwɔwɔ mezã kɛmikal ɖe, leke woawɔ akpɔ nukua wowɔ, leke woawɔ akpɔ ŋgɔgbeɖeɖe na agbee? Womase eme na mo. Vɔ nyateƒe gblɔm mele na woe. Edze be míakpɔ be safety precaution kae le míaƒe dedenɔnɔ ɖe ƒe, ƒe eh, eh, program ekae le le ʋe me kple susu be míate ŋu akpɔ ŋgɔgbedede, be mava nye be dɔléle ko míanɔ hɔhɔ na mía nɔewo hã ta. Akpa ma ya me be maƒo nu tso ne le ʋe me ne le amatsiwo zã. Kpɔ gbɔ be amatsi aɖe side effect kae le eŋu, me ɖewo ku mi wɔ research viɖe tsɔ ŋu.